Awle, tlirtu zawng zawng te, ka lo lawm leh vek chu a, hei tun ṭawm chu Davida thihna chung chang thu thar kan hre leh thei ta a, mi pakhat in tîn a rawn a kawm a ni, a nu hi Davida ke a, Perek zum hriam a luhna chung chang khami chung chang khanin thu chiang a nu hian a sawi a, kan ngaithla ho ang a.
Pehthlirtu zawng zawng te chibai vek u le, ei vawh in ah Davida nu hnenah ka leng leh dawn a, Davida nu titi i ngaithla leh ang u aw.
David-a nu kha tapa, a kuah kha David-a pual la a hla phuahsatu kha a nia, tuna kan hmuh thu thu mek khi David tana hla phuahtu kha a ni.

Lo kal ta ro ro vah chuan thil pakhat vei dik ka nei a maw? Tunlaia rawn vai ral thar kan ti mai ang chu. Debit anga lah khanin Pelek siam hriamzum pawh an lo kheng lut zat zat a nih hi maw le tih kha. Hei hi ka rilru a vilh ve lutuk a hriat chian ka duh nih chu maw? Chu chu Pelek te chu an lo khensak reng em tih lai kha sawi piah tak thei a nem le.

A ke kha nasa a nia hliam nei sa a nia chuti chung pawh chuanin a ngalh an roll sak a nih hmel a a ke te pawh dimdawiin a tel miah lovin an khawih a nih hmel a ni a hnung zangah phei chuan hmuh thlak lo khawpin a taksa hmuh thlak lo khawpin hliam a nei a nih kha paw chu ni se an inkawm nei ngai ta chiang zel phawt ila.

Takin an han hrang zauh a. Lian do te unau kha chu a sangha pawh kha an pe ve ta lo va. A pumpui a ek bawm a an ngaih kha an pe ta. Umm, an ti tha khawp mai a hei. David-a te in ngeia hla phuahtu leh hla satute an kalh chilh rap a, an thlamuan a ni. David-a, David-a hla phuahtu leh a satu pawh hian a nu hi an fuih phur nasa khawp a.

Raw an han saikhawnna lamah khanin ro tha sai rih ret ret kha an hre ta a, chuvang chuan ani hei hla pak hla siamtu pakhat pawh khanin a ri ret ret kan hria e lian do dar a ti a, chuvang chuanin ih mi tak tak te hriat loh hi thinlung leh tih tak

A ri ret ret la Isua Krista kha a la a, i tawng ve ta, i tawng thei dawn tih pawh a ni lo, i tawng tawh ta ang in ka hmu che nih chu maw, a ropui khawp mai mahni kan lo kal ai khanin i in engkim mai hi a lo par vul thar ang hian ka hmu a nih chu maw, a lawmawm tak zet mai, hei Pathian thu pawn heti hian min tih a nih chu.

tih pawh an neihtuahin a rinawm a tualthlahna case chung changa a chhan chu hetiang hi nimin lawkah pawh video rum lehna pawn a lo siam a nih kha air field veng bawk te an nih hmel a khatiang khawp khanin tualthlahna leh dim dawina tel lova vdp te chetna nun rawng tak tak te hriat tur a awm thin a hetiang lo kan hriat loh thil inthawp tam tak te pawh hi a la awm nualin a rinawm a ni. thenkhat hi chu mi thenkhat hianin an sawi lan duh loh V D P leh khawhlang khawhlang khawtlang hruaitu ten hlauh avanga an sawi lan duh loh te a nih a rinawm a pa chu ni se khatiang lam kha chu an mahni thu a ni a ngaithla zel phawt ang.
Lo ngaithla anga tichuan ka thin ur chu a hlim phut mai anga khan dahin ka rawn tluilum ang che u a tih a nih chu. Chuvang chuan hmeithai te leh fahna te tantu, khawngaihtu, hmangaihtu lei leh van lal ber hi kan Pathian a nih miau avangin harsatna te chu tute pawn kan tawng thei a. Maw? Chuvang chuan heng harsatna i chanrap thlak tak atang hianin tawrhna lam hun kal tawh leh liam tawh lampang kha thlir duh miah lovin taksa rilru thlarau thlenga tidang thei lal Isua Krista kha lo bel ve tlat la tiraw?
Chu chu ka duhsak khawp mai che. Sawi duh te ila nei em? Er hrilh veng te hian in heng tual thah na case tam tak hi an lo thup bo pawh a ni mai thei hetiang a in thup ho hi lo in pho lang zung zung se zep nei lo vin khaw khaw thlang hruai tu te hlau lo vin an mahni mi dang te pawh hian hetiang hi tual thih na chung chang ah hian in zep tam tak an nen a rinawm a. Thuruk hi zep a ngai lova, puan lan ni zel se, khawhlang hruaitute pawh nina inzir nan lo hman theih nan nikina hetiang thihna tual thahna hi a thlen nawn tawh lo nan.

Tunah hian Davita nu hi Freedia Gospel Singer hianin a fuih mek a ni. Davita Puala hlasatu kha a nia. Amah hi Pathian tih mi tak a nia. A hlasak pawh a nalhin a mawi thei hle.

mi mang ang harsat tawh laiin hetiang an thla an thlamuan pui a a lawm takzet a ni hetiang a inthlamuan thin hi a tuartute tan pawh dawn sawn a nuamin an rilru pawh a thaw a thawl hawk a thawl hawk a rinawm a basin a thar nen hmalam thlira an hma hunah an pen zel thei nan davit a tih--

David-a puala hla phuah tu mi pakhat a hming ka hre chiah lo ke putar ke han kuah a a han tap a ni a lung chhiat tlak hle a.